Into. Karibu naende ase channel yaito y'Ensika y'Omogusii. Naende kamoranche, mosuku onde mwatotebia, mwabata egento keria gekorokwa like, twamanya naintwe twagoka. Nonye na omonto kagoaka omopira agotogigwa, nabo akonyonsi egori. Mwatotebia nari naintwe torakore our best. Igo karibu sana mbaretere naende amarieta abanto baito bakorokwa Gusii. Igo ntagete kobaretera erieta rikorokwa Matakore gose Motakore, nerieta rire rare tiririachachi korende ndiroo. Erio etaribwate emeaning enene. Igo kware konyora abamura barenge getii bagotwara eng'iti yacha y'orosana yabamiokia yaika ere oyomo yamachia komorimia. Abamura bande baria barenge komo bamioka baita eng'iti eria bamotaboria bamokonya. oyokonywa engencho yaye omanyete ogokonya igo rire ekegere, onye mokorokigwa ng'a konya ane. Abaigo bamotakora, iga atakorwa, bono oyo otakorwa ase egesongo rende togoteba ng'a iga aba rescued, iga aba delivered from danger, oirwe nka obuena. Bono kaaha ekero ararue ase ense eye, nabo omwana akoiborwa, orokwe erieta, oyo are korokwa onyore korokwa omweri, na baramoroke omweri, gose bamoroke matakore, oyotakoretwe, matakore, gose motakore, igo erieta eri morimanye. Erieta rinde ndiroro abanto bakorokwa gusii, erieta. Monyorwa. Monyorwa nomwana kware konyora otigetwe nchera gose agatigwa mogondo ase endobe ase abanto bare korema barete eubi ekero bagosamba barete na ebiogokia bia manyabwari babekerania oo, onye ekebando kiarenge oo, noo kera abwo erioki rikororekana. Omwana onye osira, osirerigwe enchera buna chinyomba chitarenge ang'e, ogochikorora ase erio okirire, ogenda gochia ng'a ande ndoche bosia aria abanto mbare oo, oika oo anini endobe ere mogondo, bono bwairire, okwama aria osinywe ase agochia. Bono ekero omonto agocha goeta akomonyora, nasimi buna chitarenge ande. Orora ng'a yaya, omwana oyo ande iga atigetwe inchera aa, onye ase obo babwate obokong'u, gose enchara, gose kende, omwana oyo onye tari oyo gose itaa, ntomomanyeti, tiga moire motuge, ogenda omotuga, omwana oyo iga are omwana omonyorwa, an adopted child, anyoretwe ase endobe. Endobe nomoremo omorero oria omonene ore goutwa mogondo ase chintinde, ekero abanto baakanirie chintinde chiria basamunsire, bareta bachaka gosamba eogote eria, bono omorero bwoka omonene aria mogondo, ore kobera oo nonya na obotuko obogima mpaka mambia. Abwo nabo bare korokwa monyorwa, gose mwane onde bwensi onyore tunche Ruanga egete, baibori baye batamanyiri, omonto akamoira akamorenda, nabo are gocha orokwa monyorwa. Buna bono, omo, omobani oyo togosoma ase Biblia. okorokwa Moses, erieta ri'ekegusii are gocha korokwa Monyorwa, ekiagera iga anyoretwe ase arenge, agatigira aari roche, oyomonyorete akamoira agachia komorenda, onye abe omogusie ekero keria, anga arokwe Monyorwa, Ango bono riorio togosoma ase Bibilia ng'a monyorwa agacha gokonya abanto. Erieta rinde rigochia erio gose amarieta buna ayio abanto mbare bare korokwa mokondobe, nere naboigo abwo mbaria banyorekanete ase endobe. Kerieta ndiri rigochirera monyorwa rigwatorwa mochorwa. mochorwa tari gachoretwe, oyochoretwe rirorio monyorwa, mochorwa iga are korukugo ekero omwana aiborwa engaki enyangi egokorwa. Momanyete enyangi y'ekegusii nchiabwate egekwano, nchiabwate echorwa na amang'ana ande amange. Igo echorwa nero yarenge ensemo eria y'omoiso rende. y'enywomo, abanto bakwanire, abanto bachire ekerorano, egekwano, ekerorano, gocha gocha mpaka echorwa. Onye omwana oiborwa engaki y'echorwa, riria enyangi egokorwa, gose bwango obwo enyangi koyaerire, omwana oiborwa akarokwa chorwa. Bono gacha konyora abanto baye, baba enyomba, barokwa mwachorwa. Buna bono bw'irango rogoro, abanto bare ororo iga bare ororo, chorwa noba bare nabanto bande abange, chinyomba chinde chinyinge igo mochorwa noria aruerete iga abwo. Naende nkoba yarenge omwana otoka gose roche mbarabare, gose nchera, gose ase egeti egati, onye takorokwa monyorwa. Nabo are korokwa Motoki, Motoki iga atogete, iga atogete gose nchera gose ande ase atogete. Iga erieta Motoki na Monyorwa nonya Mokondobe abwo gwabanyorire erinde bakarokwa erieta erio. Lakini Mochorwa ere iga aiborwa engaki y'echorwa. Ase igo nang'o ntagete.